Miaƒe asiwo ɖe. Wole míaƒe nu. Ame sia ame ƒe asi nɔ eƒe nu, mígbɔna nu srɔ̃ gbe. Ne wòzu be ame ɖe ɖe fu na fifla atie ɖe, nyemekpɔ ati hafi o, manya mie. Mise me ɖa ɖe. Ee. Go kplɔ Israela. Pada. Woƒe asi nenɔ eƒe nu. Yo.
Good. Egbe mi na mílé ŋku ɖe nu Yehowa gblɔna be dzadzɛnyenye wo miwia mase. Miwia mase dzadzɛnyenye. Ke manye mi. Dzadzɛnyenye. Mí zɔ be mía va se nɔnɔ mía ƒe nu ɖe. Ok, ame sia ame ɖe ɖe asi le eƒe nu gake mi gaɖe funa mi se ɖa ɖe. Ok, dzadzɛnyenye mi yɔe ma se. Dzadzɛnyenye. Good, dzadzɛnyenye. Dzadzɛnyenye le yevu gbe ma mi yɔnɛ be personal hygiene. Personal hygiene alo dzadzɛnyenyea eƒo nu ku ɖe ale yi xe amegbetɔ na le be na ɖokuiwo alé be na nu yiwo xe ƒo xlã amegbetɔ kple wòzu be malé dɔwɔmisẽ me na ɖe? Good. Ne wòzu be míle míaƒe aƒewo mea, abe ɖeviwoa, edze be ame sia ame nalé nya le ʋixi wowɔ nuka, woléna tsi nyuie, ame sia ame anya leke wowɔ nuka, wokplɔna woƒe woƒe aƒewo me nyuie ɖe, aɖe gatawo me nyuie ɖe kple wòzu be enuwo ne wokanɔ míaƒe aƒewo me ŋusẽ me ɖa ɖe. Eyae nye dzadzɛnyenye. Is that okay? Hema nye mi, is that okay? Yes, madam.
Good. Fifi la, ne wòzu be mi le miaƒe aƒewo me ne etsi dza, be mi xɔna tsi ɖe? Ee. Aha. Edze be nuka? Medze be menyo be miano etsiwo nenema o. Edze be miaɖa miaƒe tsiwo me atsyɔ dzi, miagbɔ dzi ɖe akɔ da ɖe eme, miatsyɔ dzi ne wòafa awɔ nuka? Akɔ de ze aƒã nonono. Mi se eme da ɖe? Ee. Aha. Ta eha ɖe le fi ku ɖe dzadzenyenye ŋu. Ya mawɔ nuka? Mafia mi. Ne wòzu be mikplɔ miaƒe ɖuɖɔwo ye mikɔ yi ɖe akɔlikpowo dzi tse nu kae medze be miaɖe asi le wo ŋuti gbɔ? Enye be nyawo tagbatsutsu atso le akɔlikpowo dzi ava dze ɖe miaƒe nuɖuɖuwo dzi miadze dɔ. Mise eme ɖa ɖe, ɖe edze be nu ka e, e, e, akɔlikpo alo bɔla ɖe sia ɖe dze be mitɔ dzo? Mile ready na ehaa? Mile kuku ɣe.
Miasrɔ̃ ehaa?
Ee. Good. Repeat after me. Dzadze nɔnɔ enyo. Dzadzɛ nɔnɔ enyo. Tsi nyuie nono hiã. Tsi nyuie nono hiã. Eɖia dɔlélewo ɖa. Eɖia dɔlélewo ɖa. Ena lãmesẽ ame. Ena lãmesẽ ame.
Aʋaɖubɔ dze ƒle gakumavi Israel. Ena lãmesẽ ame. Ena lãmesẽ ame. Yod. Ta eha ya lé. Dzadzɛ nɔnɔ enyo, tsi nyuie nɔnɔ o. Mìgɔ dzi na ma dzi ha vɔ kpɔ hafi mìaxɔɛ ɖe yinu. Dzadzɛ nɔnɔ enyo, tsi nyuie nɔnɔ ehiã. Eɖia dɔlélewo ɖa, ena lãmesiame. Mìle redia? Ɛ. Ok, ready,